Moin Kanner, moin Tufi. Mir sinn net eleng, Dir gesitt et, mir hunn ee ganz faarwege Kolleg haut derbäi, den Elmar, dee faarweg karéierten Elefant. An haut gi mer mam Elmar zesummen trëppelen. Dat heescht, mir ginn e bësse spadséieren. Mäin Numm ass Luc Maartling. Ech hunn d'Geschichten hei vum David McKee, vum genialen David McKee. Deen huet d'Elma-Geschichte geschriwwen a gemoolt. Ech hu se just op Lëtzebuergesch iwwersat. Ech hoffen, se gefalen Iech. Déi heite liese mer haut vir. Et ginn der ganz vill. Mee wéi gesot, mir gi lo trëppelen. Hei gesi mer en, den Elmar u senge Faarwen, einfach ze erkennen. An do sinn déi aner Elefanten. Den Elmar, dee faarweg karéierten Elefant. huet grad un e puer Blumme geschnoffelt, wéi e puer aner Elefante laangscht gelaf sinn. Kommt dës Blumme richen! huet den Elmar hinnen zougeruff. Mir hu keng Zäit, Elmar! huet een Elefant geäntwert. Mir musse séier enzwousch hin. Dir gesitt et, si hu sech séier aus dem Stëbs gemaach. Du huet den Elmer eben d'Blummen alleng geschnoffelt. Kuerz drop huet den Elmer sech ee Bamstamm ugekuckt, een ale Bamstamm. Op eemol sinn dräi Krokodille laascht gewatschelt. Héi, dir Krokodillen! huet den Elmer geruff, kuckt iech emol dee Bamstamm do un, Dee gesäit aus, wéi wann et ee vun Iech wier. Eng aner Kéier, Elma! huet ee Krokodil zréckgeruff, an ee nom anere si se am Waasser verschwonnen. Dir gesitt et hei, ee ganz extrae Bamstamm. Et géing ee wierklech mengen, et wär ee Krokodil aus Holz. Kucke mer mol, wat den Elma soss nach alles an der Natur vun extrae Saache fënnt. De Léiw huet grad dem Elma säi Wee gekräizt. Hei gesi mer en, wéi dee beim Waasserfall stoung an dem Waasser nogelauschtert huet. Salut Léif! sot den Elmar. Komm an! Ech hu lo keng Zäit, Elmar! huet de Léif den Elmar ënnerbrach. Ech si schonn ze spéit un fir mäin Tëmpchen. D'Hege wollt schlofe goen an fort war de Léiw an den Elmar waren alleng fir dem Waasserfall nozelauschteren. D'Afen si vun Aascht zu Aascht gesprongen. Wéi den Elmar grad ënnen E Spaweck voller klenger Reendrëpsen an Nuecht geholl huet. Hutt der dat och schonn eng Kéier gesinn? Sou kleng Reendrëpsen an engem Spaweck an engem Spannennetz, dat ass ganz schéin. Kuckt! huet den Elmar geruff. Jo, jo, schéin, schéin, herrlech, herrlech, fantastesch! hunn d'Afen geäntwert, ouni sech iwwerhaapt ëmzedréien oder méi lues ze maachen. D'Afen hunn net guer gekuckt, wat den Elmer hinne wollt weisen. Den Elmer ass weidergaangen a beim Floss stoe bliwwen. Hei geséit der et. Hien huet d'Waasser bewonnert a säi Spigelbild, wat do dran sech gespigelt huet. Du sinn d'Elefanten nees opgetaucht. Bleift eng Sekonn stoen! huet den Elmar gesot. Mee nach éier en erkläre konnt, wat en hinne wollt weisen, huet een Elefant gemengt, Keng Zäit, Elmar! Pardon, mee mir si schonn ënnerwee, séier iergendwou hin! A schonn war den Elmar nees eleng. Wéi d'Villercher laanscht geflu sinn, hat den Elmar guer keng Geleeënheet, eppes iwwer déi Fielsen ze soen, déi hie sech grad ugekuckt huet. Kuckt mol, wat ass extra un deene Fielsen? Do gesitt der et. Mengt een, et wär e Gesiicht. Ze séier waren d'Villercher ënnerwee, si sote just, Salut Elmar, mir hu keng Zäit fir eng Paus. Den Elmar huet gekeimt. an ass weider getrëppelt. Op eemol huet den Elmer Kaméidi héieren an en huet gemengt, d'Elefante wieren nees do, mee et war en Nilpäerd. Kuckt Iech emol déi Wolleken un, sot den Elmer, do ass eng derbäi, déi ausgesäit wéi en Wéien? Hutt Dir se gesinn? Wéi en Elefant! Dat ass witzeg, Elma! Du gesäis nämlech och aus wéi en Elefant! sot eent vun den Nilpäerd. Déi aner Nilpäerd hu gelaacht a si weidergerannt, ouni ee Bléck op d'Wolleken ze geheien. Och den Ilpert hate keng Zäit fir dat wat den Elmar gesinn huet. Kuerz drop huet den Elmar de Päiperleken nogekuckt wéi si an der Luucht gedanzt hunn. Du koum den Tiger gemetert. Lues Tiger! sot den Elmar. Den Tigo huet gebremst a gesot, Elefante wësse vläicht net, wéini et Zäit ass fir Kaffi ze drénken, mee Tigere wëssen dat ganz gutt an ech hu keng Loscht, datt mäi Kaffi kal gëtt. Dofir, ech hu leider keng Zäit, fir hei ze bleiwen. Deet mer leed, Elmar. Äddi! An scho war den Tiger och rëm fort. Méi spéit, nodeem mer elo déi faarweg Päiperleken haten, huet den Elmer nees e faarwegt Déier begéint, an zwar d'Schlaang, déi ëmmer rëm beim Elmer an de Geschichten ass. Méi spéit huet den Elmer also d'Schlaang begéint. Weess de Schlaang, sot den Elmer. Et ass traureg, et huet keen Zäit stall ze hale fir sech eppes unzekucken. Uhmm, du hues Recht, sot d'Schlaang, dat ass traureg, ganz traureg. Kuck nëmmen dës Blummen hei, sot den Elmar, déi hu méi Faarwe wéi mir zwee zesummen. Mä du war d'Schlaang scho rëm verschwonnen. Si hat also och keng Zäit. Wéi d'Elefanten nees laangscht geschoss sinn, war den Elmar grad am gaangen sengem Echo no ze lauschteren. Den Echo ass wann een bei de Bierger oder an de Fielse rifft an et héiert ee seng Stëmm dann nach eng Kéier. Déi Kéier huet e guer net probéiert d'Elefanten unzehalen. Ech weess, sot den Elmar, dir sidd presséiert a laaft enzwousch hin. Bass du geckeg, sot een Elefant an huet gelaacht, gesäis de dann net, datt mer vun enzwousch erëmkommen? Den Elmar huet just gekäischt. Séier, séier, schëtzeg, schëtzeg, huet den Elmar gepëspert, wéi e lues weider getrëppelt ass. Dunn huet e säi Koseng Willy erbléckst. Salut Willy! sot en, wat schaffs de? Ech kucken, wéi et Nuecht gëtt, sot de Willy. A kuckt mol hei, et ass Nuecht ginn. A wat hunn déi zwee gemaach? Déi zwee Kosenge stounge glécklech niefteneen, den Himmel ze betruechten, wien ëmmer méi däischter an ëmmer méi voller Stäre ginn ass. Solle mer se zielen? huet de Willy gefrot. Nee, huet den Elmar geäntwert, mir hu keng Zäit.